Salonikalılarǵa jazılǵan ekinshi xat, birinshi bap. Ákemiz Qudayǵa hám Iyemiz Iysa Masixqa tiyisli bolǵan Salonika iseniwshileriniń jámáátine Pavel, Sila hám Timofeyden sálem. Ákemiz Qudaydıń hám Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimi hám tınıshlıǵı sizlerge yar bolsın. Tuwısqanlar, Sizler ushın hámme waqıtta Qudayǵa shúkirlik etiw parızımız. Usılay islewimiz orınlı. Sebebi, isenimińiz kún sayın ósip, hár qaysısıńızdıń bir-birińizge degen súyispenshiliginiz artıp barmaqta. Sonlıqtan bizler basıńızdan keship atırǵan barlıq quwdalaw hám azap-aqıretler waqtındaǵı Sizlerdiń sabırlılıǵıńız hám isenimińiz ushın Qudaydıń jámáátlerinde sizler menen maqtanamız. Bulardıń hámmesi, Qudaydıń ádil jazasınıń belgisi. Nátiyjede, shegip atırǵan azabıńız ushın sizler Qudaydıń Patshalıǵına ılayıqlı dep sanalasızlar. Quday ádil, sizlerge azap bergenlerge Ol azap penen juwap qaytaradı. Azap shegip atırǵan sizlerge bolsa bizler menen birge tınıshlıq beredi. Bulardıń hámmesi Iyemiz Iysa Óziniń qúdiretli perishteleri menen jalınlaǵan ot ishinde aspanda kóringende júz beredi. Sonda, Iyemiz Iysa Qudaydı bilmeytuǵınlardı hám Ózi haqqında Xosh Xabarǵa boysınbaǵanlardı jazalaydı. Olar máńgi nabıt bolıwǵa húkim etilip, Iyemizdiń júzinen hám qudiretli saltınatınan alıslatıladi. Iyemiz kelgen kúni Óz muxaddesleri tárepinen ullılanıp, pútkil iseniwshiler tárepinen alǵıslanadı. Olardıń arasında sizler de bolasızlar, óytkeni bizlerdiń Ol haqqında bergen gúwalıǵımızǵa isendińler. Sonlıqtan sizler ushın bárqulla duwa etip atırmız. Qudayımız sizlerdi Ózi shaqırǵan ómirge ılayıqlı qılsın, hár túrli jaqsı arzıw-ármanıńızdı hám isenimge tiykarlanǵan Hár bir isińizdi Óz qúdireti menen ámelge asırsın. Solay etip, Qudayımızdıń hám Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimi menen Iyemiz Iysanıń atı sizler arqalı ullılansın hám sizler de Ol tárepinen mártebeli bolıńlar. Salonikalılarǵa jazılǵan ekinshi xat, ekinshi bap. Tuwısqanlar, endi Iysa Masixtıń qayta keliwine hám bizlerdiń Onıń aldına jıynalıwımızǵa baylanıslı sizlerden mınalardı ótinemiz, Iyemizdiń kúniniń álle qashan kelgenin aytqan hár qanday payǵambarshılıq sóz yamasa bizler jibergendey etip kórsetilgen xat sebepli aqıldan dárhal azıp, Táshwishlenbeńler, ózlerińizdi hesh kimge hesh qanday jol menen aldatpańlar. Sebebi, sol kún keliwge deyin dáslep isenimnen qaytıw baslanıp, nızamdı buzıwshı, yaǵnıy, táǵdirine nabıt bolıw jazılǵan adam payda boladı. Sol adam Qudayǵa, Yamasa adamlar quday dep sıynatuǵın hár bir nársege qarsı shıǵıp, ózin hámmeden joqarı qoyadı, hátte, ol qudaydıń ibadatxanasındaǵı muxaddesxanada otırıp, ózin qudayman dep járiyalaydı. Sizler menen birge bolǵanımda, Usılardı aytqanım eslerińizde joq pa? Sol adamnıń óz waqtında payda bolıwına deyin, házir onı ne uslap turǵanın bilesizler. Awa, nızamsızlıqtıń sırlı kúshleri álle qashan háreket etpekte. Biraq, usı kúshti uslap turıwshı joq qılınbaǵansha, ol óz isin dawam ete beredi. Bunnan soń, nızamdı buzıwshı payda boladı. Biraq, Iyemiz Iysa Onı awızınan shıqqan demi menen óltiredi hám Óziniń ullı saltanatı menen kelgende joq qıladı. Sol adam Shaytannıń kúshi menen kelip, hár túrli qudiret, jalǵan belgiler menen tań qalarlıq nárselerdi, Hám nabıt bolatuǵınlardı aldawshı hár túrli jamanlıqlardı kórsetedi. Óytkeni, olar ózleriniń qutqarılıwı ushın haqıyqatlıqtı súyiwden bas tartqanlıqtan, nabıt boladı. Sonlıqtan jalǵanǵa isensin dep, Quday olarǵa aldawshı bir kúsh jiberedi. Solay etip, haqıyqatqa isenbey, jamanlıqtan ráhátlenetuǵınlardıń hámmesi húkim etiledi. Biraq bizler Iyemiz, súygen tuwısqanlarımız bolǵan sizler ushın hámme waqıt Qudayǵa shúkirlik etiwge parızlımız. Sebebi Quday Muxaddes Ruwx tárepinen muxaddes qılınıwıńız arqalı hám haqıyqatqa iseniwińiz arqalı qutqarılıwıńız ushın sizlerdi áwel bastan tańlap alǵan edi. Iyemiz Iysa Masixtıń ullılıǵına erisiwińiz ushın, bizler járiyalaǵan Xosh Xabar arqalı Quday sizlerdi usı qutqarılıwǵa shaqırdı. Sol sebepli, tuwısqanlarım, bekkem turıńlar! Bizlerdiń sóz yamasa xat arqalı sizlerge úyretken táliymatımız boyınsha is tutıńlar. Iyemiz Iysa Masixtıń Ózi hám bizlerdi súyip, miyrim-shápááti menen bizlerge sheksiz jubanısh hám jaqsı úmit bergen Ákemiz Quday sizlerdiń kewillerińizdi jigerlendirip, hár qanday jaqsı iste de, sózde de kúsh-quwat bersin. Salonikalılarǵa jazılǵan ekinshi xat, úshinshi bap. Qullası, tuwısqanlar, Iyemizdiń sózi sizlerdiń arańızda qalay jayılǵan bolsa, Eli de solay tezlik penen jayılıp, húrmetke bólene bersin dep, bizler ushın duwa etińler. Jaman hám jawız adamlardan qutılıwımız ushın da Duwa etińler, óytkeni adamlardıń hámmesi iseniwshi emes. Biraq, Iyemiz sadıq, Ol sizlerge kúsh-quwat berip, shaytannan saqlaydı. Iyemiz sizler menen qarım-qatnasta bolǵanlıqtan, buyırǵanlarımızdı islep atırǵanıńızǵa hám isleytuǵınıńızǵa isenemiz. Iyemiz júreklerińizdi Qudaydıń súyispenshiligine, hám Masixtıń sabırlılıǵına qaray jetelesin. Tuwısqanlar, Iyemiz Iysa Masixtıń atı menen buyıramız, bizlerden alǵan táliymattı tıńlamay, is jaqpaslıq etip júrgen barlıq tuwısqanlardan awlaq júrińler. Bizlerden qalay órnek alıwıńız kerek ekenligin ózlerińiz bilesizler. Sebebi bizler arańızda bolǵanımızda, Talapsız júrgen joqpız. Hesh kimniń nanın biypul jemedik. Kerisinshe, hesh birińizge awırmanlıǵımız túspesin dep, kúni-túni awır miynet ettik. Járdemińizdi qabıl etiwge haqımız bolmaǵanı sebepli emes, al sizler bizlerge eliklesin dep, Órnek bolıwımız ushın usılay isledik. Hátte, bizler sizler menen birge bolǵanımızda, kim de kim miynet etiwdi qálemese, awqat ta jemesin, degen buyrıqtı bergen edi. Óytkeni arańızdaǵı ayırımlardıń talapsız bolıp, Hesh jumıs islemey, basqalardıń isine aralasıp júrgenin esitip atırmız. Bunday adamlarǵa Iyemiz Iysa Masixtıń atı menen jalbarınamız hám mınanı buyıramız, Tınısh miynet etip, óz nanın ózi tawıp jesin. Al sizler, tuwısqanlar, jaqsı is islewden jalıqpańlar. Eger bul xattaǵı sózlerimizge qulaq aspaǵanlar bolsa, onı ayırıp qoyıńlar. Onı uyaltıw ushın baylanıstı úzińler, biraq onı dushpan dep sanamay, tuwısqan sıpatında eskertińler. Tınıshlıq Beriwshi Iyemizdiń Ózi! Sizlerge hámme waqıtta, hár qanday jaǵdayda tınıshlıq bersin. Iyemiz hámmeńizge yar bolsın. Men, Pavel, bul sálemdi óz qolım menen jazıp atırman. Meniń hár bir xatımda bul belgi bar. Men usılay jazaman, Iyemiz Iysa Masixtıń miyrimi hámmeńizge yar bolsın.